il-bżonn ta' monorail u dan l-artiklu li ftit tal-ġranet ilu l-imprenditur Anġlu Xwiereb ippubblika f'gazzetta lokali sistema li ilu jipproponi snin twal bl-iskop li tkun irranġata s-sitwazzjoni tat-trasport f'pajjiżna, sistema li tista' twassal għal soluzzjoni fit-tul. Ara, in l-ewwel artiklu li ħriġt, f'Eb. 1990. Meta l-Gvern kien qed jagħmel konsultazzjoni pubblika fuq l-Structure Plan ta' Malta, jiġifieri li fuqha inbniet imbagħad il-Planning Authority li għandna nafuha llum il-ġurnata. Jiġifieri kont diġà ktibt hemmhekk u tajthom l-ideat tiegħi għal kif tista' taħdem din il-monorail system ġewwa pajjiżna. Dak iż-żmien, kienet diġà kont ngħid li l-problema tat-traffiku kienet akuta. Aħseb ara illum. Dak iż-żmien kienu bewwiet ieħor kellna 250,000 karozza, vettura. Illum il-ġurnata nitkellmu 400,000 vettura, which is hija għolja ħafna. Naħseb waħda mill-iktar percentage wise, jiġifieri pro rata mal-popolazzjoni, hi waħda mill-ikbar li hawn, jekk mhux l-ikbar li hawn fl-Ewropa, waħda mill-ikbar li hawn fid-dinja. Fl-aħħar jiem, is-Sur Xuereb ippreżenta l-proposta tiegħu lill-membri tal-Gvern u anke rappreżentanti tal-Oppożizzjoni għaliex jemmen li din is-soluzzjoni għandha bżonn l-appoġġ ta' kulħadd. għaliex huwa proġett li jitlob impenn għal ammont ta' snin. It-tim ta' Newsroom iltaqa' mas-Sur Xuereb u miegħu tkellem dwar din il-ħolma tiegħu. Anġlu Xuereb ilu jipproponi din is-sistema għal dawn l-aħħar 30 sena. Dejjem bil-problema tat-traffiku f'moħħu, jgħid li hemm bżonn soluzzjoni għal din il-problema. Imma x'inhu jipproponi eżatt Anġlu Xuereb? Din is-sistema tkun pulita, ġifieri, nitkellmu triq pulita, bla storbju, għax illum il-ġurnata avvanzaw, ħafna drabi nies jaħsbu li dina xi waħda bħal tal-Ingilterra fejn għandek dak il-ħadid u dan, mentri dina illum il-ġurnata monorail qed titkellem li huma fuq tajers, bħal għandek tajers ta' karozzi, però naturalment huma speċjalizzati. Ġifieri ma jagħmlu storbju. U hemm fiha ħafna vantaġġi għax inti għandek mela apparti milli tnaqqas il-karozzi. Għaliex kemm għandna ħafna bħalma għadni kif semmejt. Għandek l-emission għaliex ħsar it-tagħmel għas-saħħa tal-bniedem, għall-ambjent. Għalkemm aħna qed noħorġu flus barra mill-pajjiż biex nixtru dan il-karozzi. Għalkemm mbagħad kemm għandek parts, jiġifieri, għalkemm għandek fuel. Jiġifieri jien kalkulajt li bħalissa jekk tieħu inti nofs il-karozzi li hawn minn fuq 400 għandek 200 għax mhux kollha jkun jintużaw. U jużaw pereżempju innaf 30 km fil-ġimgħa. Titkellem spiża li jekk kalkulat xi 40 miljun ewro jiġifieri oħra fuq fuel. Issemmi wkoll biex ixtri karozzi ġodda għandek vetturi, għandek madwar 160 miljun bewwiet ieħor. L-ispiża kollha Id-dinja tiġina madwar biljun, jiġifieri elf miljun ewro. Apparti milli l-inċidenti fatali li jkun hemm fuq it-toroq li dawn huma m'hemmx prezz għalihom. Allura bilfors ikollna nħarsu lejn din. Sa nagħti biljun ewro fis-sena ta' F'għaxar snin. Anġlu Swireb jaħseb ukoll għal teknikalitajiet fosthom il-finanzjament ta' din is-sistema. Is-sistema din li tiġi finanzjata naturalment finanzjata mill-gvern, jew il-gvern u għandu ċans ukoll iġib il-flus tagħha mill-Unjoni Ewropea, jew kollha jew parti kbira minnha. Imbagħad l-operat, l-operat jista' jsir mill-privat. Naturalment taħt ċertu kundizzjonijiet li jrid negozja mal-gvern. Imma taħdem u nifrankaw ħafna mill konna ambjent aħjar, eh, sistema effiċenti, hemm ħafna vantaġġ fiha. Sistema li se tintroduċi mezz ta' trasport effiċjenti u li tħajrek biex tużah. Li nipproponi jiena mhijiex biss Monorail system li tgħaddi biċċa minn taħt l-art u biċċa tkun elevated, imma għax dik ma tistax tieqa' f'kull villaġġ. Allura qed ngħid li nissuġġerixxi li jkun hemm numru ta' interchange stations ngħidhom li jkunu f'ċertu strategic locations. Mhux fil-villaġġ, il-barra mill-villaġġ jew il-barra mill-belt. Tista' tkun bejn ċertu towns jew irħula. Li mbagħad il f'kull villaġġ jew belt ikollha s-circular bus tagħha li ddum anke fit-toroq, ċertu jkun toroq dojoqa, jiġifieri ċertu il-buses li qed ikollhom jista' jkunu iżgħar, ikunu jaħdmu bil-batteries, bid-dawl, u dawk joħduhom fl-iqreb stazzjon. L-importanti li l-sistema li dawn is-circular buses ikollhom ħafna stops. biex inti ma ddumx iktar minn għaxar minuti timxi. Għax jekk iddum iktar minn għaxar minuti biex timxi biex taqbad il-circle bus, inti taqbad il-karozza u tmur bil-karozza. U din is-sistema trid tkun effiċjenti u reliable. Jiġifieri inti waqaft, irkibt fuq din il-circle bus, F'għaxar minuti qed diġà qiegħed l-interchange station u hemmhekk għandek din il-monorail system għaddejja twenty four seven. Il-ġurnata kollha u l-ġimgħa kollha għaddejja kemm bil-lejl u kemm bin-nhar. Naturalment bil-lejl ikun hemm frekwenza tkun inqas. Però dik xi ħaġa mbagħad jiddeċiedi l-gvernijiet jew inkella Mejk u qed joħseb dal-proġett hu. Proġett li għalih irrid ikollok master plan maqbul mill-partijiet kollha. Proġett maqsum fuq fażijiet. L-ewwel irid ikollok master plan. Il-master plan għal Malta kollha. Issa l-importanti, importanti ħafna din, li din is-sistema mbagħad trid tiġi maqbula mill-Parlament kollu. Għax illum għandek din għal long term, dan biex issa ssir. mill-lum għal għada, jiġifieri ta' għandek 10 snin u iktar biex isseħ kollha. L-importanti li l-ewnet ngħidlek tiġi approvata mill-Parlament kollu biex inti jekk jiġi gvern ieħor mhux jbiddel minn dik il-master plan għax inkella diżastru jkun hawn li ħadd you tweaked x'daqsxejn l-hawn ma' żminijiet imma l-qasib prinċipju jibqa' hemmhekk. U għandha ssir f'fażijiet diversi fażijiet. L-ewwel fażi li nħoss jiena importanti li tkun madwar l-ibliet ta' madwar il-portijiet, jiġifieri fejn għandek ta' Sliema, għandek il-Gżira, għandek il-Taxbiex, għandek l-Imsida, għandek il-Pjata, Marsa, u għandek il-Kottonera, il-Belt. Dan l-areas ma kienx maħsubin għal dan traffiku li għandna llum il-ġurnata. Ħafna drabi hemm għandek toroq dojoq u fl-istess ħin bad biex Tkabbar il-problema, hemmhekk huma fejn hemm l-iktar nies li jgħixu hemmhekk. Allura, u għandek ħafna negozju f'dak l-areas, mela importanti li tibda minn dik l-area tagħmel ġifieri tagħmel station in-naħa tal-Kottonera biex inti hemmhekk ikollok interchange station hemmhekk, għandek ieħor tagħmlu in-naħa tal-Marsa biex tiġbor in-naħa tal-ċentru ta' Malta u ieħor in-naħa tal-Roq biex għandek l-Ispar Mater Dei u għandek l-Università li għandhom bżonn Kollum bżon ħafna il-computers għal dik l-erja. Dawn ikun maqqudin din il-monitoring. Umbat, ikollok dawn l-stations, sorry, ikollok dawn il-circle buses, għal-bidu jibdew, jek int minna xar, minn mossa, minn birkikar, jihduk mal-ewel f'dan l-istazzjon. Tibda minn emmek, Għax hemm l-iktar. U mbagħad minn hemmhekk huwa faċli s-sistema biex inti taqbad minn pereżempju mill-Marsa tagħmel mina biex tieħdek għall-airport. Dik ma tiswix ħafna fl-isbar, l-importanti li l-makkinarju, it-trains, qegħdin hawn diġà qegħdin kemm dam l rotta biex jieħdu kumma għall-airport. Ikollok għal-naħa ta' Marsa xlok, kienu eh, eh, ikollok oħra naħa ta' Smart City biex niftehmu. U għandek, mbagħad għandek oħra fost oħra l-Paċevil. Imma mbagħad jiddeċidi il-gvern ta' dak iż-żmien jara li ma priority li ma l-iktar waħda urġenti. Imma dik faċli biex naġunajt, mhijiex spiża kbira biex inti testendija, kull ma trid il-mina m'għaddux biex tagħmilha. Nirringrazzja l-bambin li aħna l-blat ta' Malta ġebna tal-Franka, ġebna b'saħħitha, ifhem, u żżomm wieħed ma għandekx għalfejn toqgħod tagħmel dik l-ispiża kbira ta' concreting bħalma jagħmlu Londra li jgħodu jkejjsewhom bil-concrete għax għandhom ħafna tafal hemmhekk. Aħna f'Malta ma għandniex dik il-problema, jew mhix daqshekk problema kbira. Jekk tiġi pjanata tajba, f'ħames snin jissir l-ewwel fażi. L-iktar kif l-qofol tas-sistema kollha li tiġi fil f'ħames snin għadda tibda. Imbagħad bħalma semmejt qabel, jekk inti tessendi għall-airport u tisel armar sal armar sa xlok jem kella ifhem paċi fil whatever, dak jew għal taqali whatever, ifhem dika faċli. F'50 għandha tibda, ġifieri diġà wara 50 kun diġà ħadna l-benefiċċju. Proġett li għaddi kemm minn fuq l-art u anke minn taħt. Allura l-mistoqsija tiġi waħedha, is-sistema ġeoloġika tagħna tiflaħ għal dan il-proġett? Semmejt li għandek biċċa minnha tgħaddi elevated u biċċa minnhom underground. Jien bħal ma għedt, monorail, għax ħafna drabi n-nies jinterpretaw monorail hija tkun elevated. Ħafna barra, ħafna minnhom barra Malta jagħmlu monorail eh, biex jaqsmu minn area għal area oħra fit-tul. Imma mono tfisser il-kelma mono hija single. Single, allura monorail tiġi single rail. Issa, dan ir-rail jista' jkun jgħaddi elevated u jista' jgħaddi minn ġomina. Jiġifieri d-differenza hija li huwa rail wieħed għandek. Allura qed ngħid u din il-sistema ma tridx tkun iktar minn 10% għax fil-mija gradient għax inkella trid magni kbar biex it-train titla' iktar minn 10 degrees. Allura, inti fejn jkollok għolja, pereżempju, inti eżempju żgħir, inti minn naħta l-Mellieħa, biex tmur għaċ-Ċirkewwa, ħanajdu hekk, imma għandek dik l-għolja, dik tgħaddi minn ġol mina. U l-istess imbagħad għandek naħta tal-Mellieħa, x'inti mix-Xemxija, titla' minn fuq u terġa' tinżel, ma tkunx vijabbli. Allora hemmhekk tgħaddi minn ġol mina. L-idea huwa li fejn ikollok inti trid tgħaddi viċin l-ibliet jew l-irħula, dik tkun underground biex ma ddejjaqx in-nies. U mbagħad ukoll la tiġi l-barra f'rural area, hemmhekk tiġi elevated. U se tkun għandna pajsaġġ sabiħ, dak li jkun is-sebbaħ biex tgħid qed dejjem ġo tunnel, imma tkun elevated u tgawdi wkoll Il-pajsaġġ tagħna hu. Ħafna jargumentaw li proġett ta' dan it-tip ikerrah l-ambjent tal-madwar. X'jaħseb is-Sur Xuereb dwar dan? Din ma tara inti travu. Travu fuq il-pajs. Rajt jiġifieri inti ġo area, rural area, l-iktar se tkerrah huwa li għandek il-pilastru, tal-konkrit eh, u travi minn eh, fuqhom. Ngħidlek inti misa m'għandix tkerraħ, ġifi impazzaj iva sa jkun hemm, imma eh, l-impatt iktar forsi xtara il-monori għaddejja. Imma għadem bħal ma tara l-karozzi ju, l-karozzi għaddim, fuq ta' dik il-karozzi għaddejjin, sa taqas mill karozzi għandek din il-monori għaddejja. Imma m'għandix. Per eżempju, min jaħseb li il-trains jagħmlu ħafna storbju. Bħalma semmejt qabel, dan monoris jkunu fuq tajers fil-ġnub u tajers fuq, ġifieri dan ma għamlux sejjer. Jekk mur l-Kontinent l-Amerika jiena għaddit il-monorej għaddit ġo lukanda, minn ġo lukanda. U għafna hemmhekk tara nies jieklu breakfast Oħra għandna dik il-reception, ġifieri daqshekk hija kwieta. Biex eh, jaħsmu jikkomparaw forsi ma' dak li mar Londra, jgħidhom dak l-istor antik, dan mit-sena ilu kellhom dan it-trains, ħadit kellhom, ma kienux jaħsbu fuq dar raber. Għadġu xwireb qed jinsisti li dan il-proġett ikun maqbul u approvat miż-żewġ partiti politiċi ewlenin u dan għaliex hu proġett kbir li jitlob rabta minn kull stakeholder involut. Dal-proġett bilfors irid jiġi approvat mill-żewġ partiti ewlenin fil-Parlament. Inkella rebusa jkollna, għax dan investiment kbir. Qed nitkellmu l-ewwel fażi ngħidlek trid biljun eh, biex tagħmel l-ewwel fażi. Il-qudiem dan biljuni se jkollok, eh, ġifieri biljuni kbar. Allura, Ma tridx inti li jinbidel il-gvern u mbagħad jerġa' jbidel il-ħsieb tiegħu. Allura ħassejt li għandi nikkopja kemm il-ministri kif ukoll l-oppożizzjoni biex jifmuha sewwa għaliex il-gvern diġà indika li beda jagħmel studji. Imma jiena ħoss li hawnhekk il-gvern għandu jikkonsulta ma' nies li huma interessati biex għandhom xi ideat, jiġifieri jiena ili nikteb għaxar snin, hemm min kiteb dal-aħħar snin ukoll, jiġifieri kulħadd għandu l-ideat tiegħu, u mbagħad għall-inqas imma l-konsulenti, jekk hemm konsulenti barranin, għandhom jifhmu l-kultura kif ngħixu aħna, il-ġeoloġija ta' Malta, għaliex ħafna drabi il-konsulenti barranija ma jafmux fil-ġebla Maltija, Ikkunsulta magħna. Allura qed ngħid, ejja, sur Gvern, sur Oppożizzjoni, agħmlu tim bejnietkom. U jibdew jiddiskutu dan. Naġġunat, din mhux politika, din għadġit tal-pajjiż tal-preżenti u kemm għal-futuru. Staqsejna wkoll lil Angelo Xwireb dwar l-investiment u kif irid isir. L-investiment għal dis-sistema irid tiġi mingħand il-Gvern. Issa, jekk hux il-Gvern qiegħed hux se jixbaq mill-flus tiegħu jew inkella mill-Unjoni Ewropea, li l-Unjoni Ewropea tappoġġa ħafna u tgħin ħafna fejn jidħlu t-transport pubbliku u l-connectivity kemm Malta mal-Ewropa u kemm internament. Ġifieri ngħidlek l-Unjoni Ewropea għandha tgħin f'dis-sistema. Imma mbagħad l-operat, l-operat jista' jsir mill-privat u huwa jiġi vijabbli. Nerġa' ngħidlek, imbagħad wieħed irid jagħmel is-somom u mbagħad jaraw kemm se jħallas għax min jopra jrid jħallas xi ħaġa wkoll tas-sistema tal-li għandu sistema u għal kemm żmien. Dak huma kollha dettalji li wieħed imbagħad l-awditur insomma u financial expert li jiddeċiedu kemm u kwantum. Jiena naf li imma fl-2014 il-Gvern Malti kien diġà applika mal-Unjoni Ewropea biex għal applika biex ikollu 1.42 billion, jiġifieri 1400 miljun euro biex jintroduċi din sistema ta' monorail, dan il-flus ikun maqsum fuq medda ta' tmien snin. X'ġara jekk taċċettawx jew le ma nafx, imma kienet jiġifieri għandi papers jiġifieri fejn il-Gvern Malti kien applika għal dan il-one point four two million fis-sena 2014. Bħala bniedem li bena negozju b'viżjoni, Angelo Swieleb jgħid li din hi ħolma li jixtieq li jara li ssir u dan bl-iskop biss li minnha jgawdu l-gżejjer Maltin. Bniedem viżjonarju li proġetti li jippropona matul is-snin saru wkoll. Jiena bniedem li forsi jgħiduli għandi viżjoni, iva, forsi jgħiduli ħafna għax noħlom, però il-progress jiġi mill-ħolm l-ewwel ta'. Din ili nikteb fuqha f'30 sena, naħseb li wara 30 sena issa wasal biex jiġi implimentat. Għandi proġetti oħra li ilhom ukoll 30 sena U għad irid iżiru fl-opinjoni tiegħi, suġġerejt jiena biex dan il-ferries l-ewwel ma suġġerejt kienet il-ferries minn Tasliema għall-Belt u mill-Belt għas-Senglea. Dak qed nitkellmu fl-1989. Jiġifieri qed nitkellmu 32 sena ilu kważi, fim. Allura iva, mbagħad saret dik. Però mbagħad għad jiena nagħmlu l-mina taħt il-Belt. biex tkun iktar faċli biex it-tisgħa minn Taslima tibqa' għaddej minn taħt il-belt, mina, jiġifieri il-ferry tibqa' għaddejja fuq il-baħar stess, jiġifieri però taħt il-belt. Efhem, għaddejta, jiġifieri, il-baħar xender, tfajna l-offerti, issa mbagħad fil-gvern u jrid iddeċiedi min jikmanda jagħmel il-liġi għajdu, ġifieri aħna nistennew minn hemmhekk. Però jiena nerġa' nisħaq li Il-first phase għandha tiġi madwar il-portijiet għax kemm minnaħa ta' Porta ma' Samxet, kemm minnaħa ta' Porti Kbir, dak li bliet uran. Għax mill-istudji jem 27.5% tal-karozzi huma mill-reġistrati din il-North Harbour Area. Jiġifieri, hemm kwantità kbira ta' karozzi u fejn għandek, naturalment, għandek volum kbir ta' nies jgħixu hemm. Il-problema hija kbira. Mela, ejjew naħdmu id f'id biex nimplementawha.